mi a si. Natin khuai ka ruah ve lang umang e thawngtha chim i zei bantuk khi dah hmual a ngei bikmi a si ti khi mifim mi nih cun accidentical dang maw expository dang maw topical dang maw ti khi an chimmi tete a um tawn ko natin keimah pumpak tu nih cun zei thawngtha chim dah hmual a ngei bi tiah ka ti si ahcun nun in thawngtha chim dah hi hmual ngei bikmi si nin ni ah Mi tampi nih an ti tawnmi nan ti tawnmi cu kei cu ka chim holh ve ka thiam lo pasator zong ka si lo cawnpiaktu zong ka si lo caah thawngṭha ka chim kho lo tiah nan ti tawn an ti tawn lengmang natein mah khakha a ngaingai lo cun lungdongh ding le lungzor ding zong hi pakhat hmanh um lo minung hi pathian nih kanmah sining cawn pahrang an pek pathian a ṭhat khunnak keimah nih ka relnak cu Vawlei cungah phadat a thimi an rak um ka kei cu kaa lawm tuk. Mi tampi nih mi ke kedan an i denmi, mi minung ke a thurmi i denmi kedan thitte hna cu tiah a timi tampi kan um lai. Natin Pathian a rak lianngan tuk na cu zeizong vialte ahhin Bawipa nih hin kanmah le sining ahhin sullam ngei ten rak um hna sehlaw an mal an covo sinak ah lungdonghnak raih ngei hna lo seh a kan tinak a langhnak a si. Bawipa a chat tuk ca a si. Vawleicung ah pastor tuan dih usih law a ho nih dah thawngthabia kan ngaihnak a kan bang ai ve ko lai natin aa laklawh dih lai. Kan dihlak tein bawi tuan dih usih law nge ta ho nih dah tuan lai. Kanmah le kanmah zong kan i khong kho ti lai lo. Sibawi ṭuan ding a si lo, kan i piahtu thenglam ah sibawi sin cun tiah kan ti hlah. Sibawi an um lio ah mizawr um ve cu Pathian hlei ah hnemhcah hmuh a ngeih tuknak a si, a din tuknak a si. Nihin ni ah kan nule kong atutan ni conference cah tlawmpal ngalte hun tel ka duhmi cu cawnpiaknak zong ah ka telhnak in ka siaherh cah ka van thanh ṭhan lai. Kan nule tampi hi thlalawh a ei lomi a rian a tam taktakmi kan nule nan si. Ka nu hi keimah an hringtu ka nu hi cozah rian a ṭuan lo. Thlahlawh zong a ngei lo nain met ni a ngei bal lo. Nikhat aa met i ka nu aa met ka hmu bal lo. A va fel ca zong a va si kho men. Cawlcang a tu tuk ca zong a si kho men. Ka nu nih ka tu pa un ni ni cu ka it lai a ti khi ka hmu theng lo. Germany caan tu a ba deuh i biakinn aa pum tiin zan le kum a van peh sang a kal i cuti tiin aa dinh tu khi aa dinh bik ka hmuh si. Zingka te keimah thawhlan in a tho peng. Kei midam tuk a si lo cah zingka ka tho lo. Zan a au hngilh kho mi ka si lo cah keimah ka thawh caan paoh ah a tho mi ka si. An ka ti bal lo. Keimah hi mi tampi nih cun siama siang siang cu ee tiah an ti lai na tein keimah nan ka rian hruk tam deuh cu kanu si nin ya kan nu le tampi nan rian a tam ning ah facebook ah an suai mi te pakhat kan lung ka lung a um ngai mi cu kan nu le ku ti tampi nan suai cu pakhat nin bokrol a pek pakhat nin pakhan a ṭawl pakhat nin nau a chawi pakhat nih inn a thian cucu nu le rian a si Nihin ni ah cu bantuk rian Bawipa nih an khihnak ah hin nan i lung a dong sual lai ti ka phang. Zeiruangah thlahlawh kan ei lo i kannih rian hna cu mi zong nih an kan hngalh lomi rian tiah nan ti sual lai ti ka phang. A ngaingai lo ahcun thlahlawh pek ding sisehlaw keimah nih ka thlahlawh ka ei min an tampi a ei ding an si nihin ni ah. Upatnak tampi kan in pek hna. kan nu le nan nunnak ah a biapi tukmi cu tampi lungthu nan tlaihnak ah ngokrawl nan peknak ah lo nan kalnak ah zei lungput he dah ka um titu cu ruah lo awk a ṭha lo cucu kan pa le zong nih kan nu le ruah thiam a hau a karlah te ka van tat ta le ka sia a herh caah kan pa le zeimawzat hi nan dam lo tikah ka takfang i kan nu rak nam timi khi nan tam ngai cu Tlangtu kan pale pawl zeitindah nan si ti cu kan hngal na lo. Chan thlanglei pawl cu lungthiah tein a si pah ko an ti. Dihlak tu cun va si lai lo nain nika dangdang ka kalnak tete zo ka pek lai ti bantuk zongah khemu me e pek ti bantuk zong. Nan damlo tikah kan pale semza cu kan nule kha kan taka ka hmet tiah nan ti nain kan nule an bat tikah na tak a fah kaan hmet lai ma timi kan pale an tlawm tuk. Pale, dirmun ah nu le harnak theih hi a rak biapi tuk ka ti. Mi tampi kan nu le nih an thinlung mi an ka chim tawn ahhin an i ṭhen lo na tein an vale cungah lungfahnak an ngeih mi tampi an ka chim. I ṭhen awk nih le Laimi cu kan duh lo, thlachiat kan ruat. Natin an i pehtlaihnak ah a ṭha kho ti lo. Innchungkhar kha a dang kho ti lo. Zeiruangah nupi le va le nu le va kan timi a dam ti lo cun fale dam khawh si ti lo. Nih nih kan pale pawl aa pummi hnihkhat nan si ko nain a ummi tal nih hin cun kan nu le an kut tampi rian an rak ṭuannak hi rak hmu thiam hna law a biapi tein fa a bawi liomi kan nu le hrimhrim hi kan rak theihthiam hna ding a biapi tuk. Cawnpiaknak ah ka tanh belmi te pakhat te hun chim ka duh. Kan tlun ka tlun lai zan si aa tawi te chim cu ka tim ka ti nain pakhat te ka siang ca ka vun tanh lai. Pastor pakhat nih cawnpiaknak ah a chim bal i nikum LABC ka ah khan ka chimmi te si ka nolh ṭhan ah minu pakhat cu fa a pawi i an pa a bochan tuk. Vale cu kan in kan min bochan hna. Mah le cheukhat nih mah nupi le bochanmi tampi um khawh si nain Laimi dirhmun cu nu nih pa bochan deuh a si. A bochan ve tuk i fa a pawi tikah nu hi nau kan pawi tikah medical caam in ka chim sia cun ngandamnak lei ka chim sia cun kan hormone aa thlen lio caan a si. Kan khuaruah aa thlen lio caan le lungzor deuhnak kan hun ngeih lio caan si tikah kan khur khuaruahnak zong aa dan lio caan te a si. Ruah lo bik in ngaihchiat te hna kha a fawi tuk an lung a zawr theo tawnmi zeimaw cu a thei cia lomi khi thluaklei kong si zongah ngandamnak kong a thei tuk cia lomi cu an lung zawrnak ah a zei ruang dah si ti na hngal tawn lo ka bantuk lio caan ah cu an pa cu bochan tuk ve Far thlanau theih kan timi nan theih ko thlanau theih ahcun mi zeimaw cu an ei duhmi te kha um an huat tukmi zong um cuman tuan thlanau a van thei ve i arsa ei a duh tuk a van cha ka ti a cha tukmi sumo ars ai duh cu kei hna i nau rak pawi lio ah thlenni chung rawl ka ei kho lo zil bak khi tambik ai thing thai tu kha duh zong duh lo zong ah box thum in ka chiah piak ei lo ngah lo maka cu ka ei ni kan vai tu in kan nu kan sai tuk Mah cu cu bantuk thalo theih lio ahcun arsa ei a duh cu ma cucu a ca a ṭha tukmi kha rualthiam ronak kha an pa nih a va ngeih ve si lai cu. Voikhat cu ei ka duh tuk cang amah tein vaa tlawh zong cu a thalo theih fah ti khan kan pa arsa ei ka duh tuk tiah a ti. An pa a fim ve khawh ning cu lautu kan pale cu cu bantuk cu si ko lau ti ka duh.

Khuaruah tuaktannak bik tuk in khua ruah ti ahcun an buai ciamam i an i ṭhen ti. Pastor cu san tlaih pek tlaih lo pek ahcun auh theo cun si pastor tor nih an van tla tla ti ahcun thlanau a rak theih ruang i a cangmi thil a si ti an hngalh ruah an rem ṭhan ti kha a chim bal i ka philh kho lo. kan pale tampi hi kan nule hi fa pasarih ngei hna seh ti duhmi nan tampi natein nau an pawi lio ah zeitluk in dah kan khiar hna kan zapkhet hna ti tu a ruat lomi pa nan tam tuk midang zong nih an ngeih ve ko sta lo kal pah in in nau an ngei ti nan chim rih ahcun nan ṭawt tuk bia si lai

kan nu le a ba tukmi hna an nun te hi rak theithiam ve hna law eh na daw tuk eh ti te zong rak thiam hna si na mui cu khan zoh ya na der thian chuang hai na mui cu na der mi hi nungak khi an i dawh ning te pawl chip ahcun an thinlung fak ziam kan nu le zong nih a biapi ve mi cu kan pa le khan na mui zoh in na zeipi ding na lo ah midang va le cu an kharawh ding hna si lio nang na ei ni zeihmanh um lo ti kha kan kaan a chuah lo ding a biapi tuk Langthaumi zong nih kan lo khawhnak te ah khan zei muisamnak kan ken ti biapi tuk. Baibal i ka rel tawn i ka uar tukmi te cu khuaruahhar ngaingai in ka ruahmi cu atu zan i ka relmi Baibal, a hmunkhatnak i ka relmi Baibal kha a si. Jesuh Khrih nih hin taksa in vawlei ah a rak tlon len lio ah hin mi tampi hi rau law rau law ka cawnpiak nak rak ngai a ti bal hna lai. Ngatlai pawl kha a auh hna ti ahcun rau tiah a auh ko hna. Natein a cawnpiak hna ahhin ka cawnpiaknak mei a that tuk cu rak ngai u tiah hohmanh a ti bal hna lo. Natein mi tampi nih an zulh ṭhiamṭhiam. Zei ruang ah dah an zulh ti ahcun mizaw tampi kha a damter hna i vawlei cungah taksa in a nun lioah khuaruahhar thil tampi a tuah lengah Sifah santlai lo timi cungah a nunnak a rak peknak vialte kha mi thinlungah darkhing aa tlum. Darkhing tlum cang hnu nu cu mi hnakhaw a thang. Nihin ni ah na nunnak ka nunnak ah a biapi tukmi cu kan kaa in kan chimmi nain kan tuahsermi nih mi thinlungah darkhing tlum seh. Mi tampi hi keimah thok zong ka si ko lai. Kei le bang cu ka or a dam ti lo caah kaa thlop ve cuahmah na te ka aw hi pung hman si kho ti lo tlawmpal din deuh in ka van tiah cun a chuak lo tikah van au deuh le van chin deuh khi ka hau sibawipa nih i din pah ti cu a ka ti lengmang nain kal lo awkal ṭha lo i din cikcak ding khi ka si cang ka kal theo tawn din deuh in ka van huat i a pit tuk tikah khan ka van au theo tawn ka aw a than deuh hman in nan va aan khat na lo caan cun Mi tampi hi tangka ton tampi kan i tlaih lio ah kan aw thang ko. Kan inn a that tuk lio ah hin doko kan bia a rumra khi a tam tuk cu. Motor kan i cit bal lo mi kan i cit ah khin mi hmu lo mi kan lo. Kan thlaruk a san tuk lioah khin lo a thlo lomi zeiban zeidah i ruah loin zei rellonak lungput a ngeimi tampi kan um. A ngaingai ahcun kan Bawipa Jesuh Khrih kan i zoh peng dingmi kan ideal a si. Vawlei an ka ti peng, na duhmi, naa zohchunhmi minung hodah an si tiah an kan hal tikah hin vawlei sinak ah kan i zohchunhmi an um ko. Keimah i rakahan le vawlei ah ka zohchunh bikmi cu ka nu le ka pa an si tiah ka ti ko lai. Nanmah cio zong nan si ko lai. Natein vawlei a sinak lawng si maw khakha, a ngaingai lo i kan zoh bik dingmi cu kan Bawipa Jesuh Khrih nun ram si. Ka pa cu zeitluk man in keimah ca a ṭha tiai te ko hmanhsehlaw mi tampi ca rak ṭhat lonak tampi um khawh a si cu mi zapi ca rak ṭhat lo khawh a si nate na kan dawmitu bawipa cu mi vialte ca a ṭha tukmi bawipa si hallelujah ni nih cu a ṭha tukmi bawipa cu na nunnak dihlak ten i zohchun hmanh midang zohchun hna la Laimi nun ah ka siah rem lo ngaingaimi cu thawngchabia chimtu nun nan kan zoh tuk. Zoh lo ding cu a si ve bak ruam lo na tein. Ka chim duhmi cu kan nun kha nan kan tahnak kong khi ka chim duhmi si lo. Nun cu zoh bak a hau i cu thawngṭha chim i zeitindah a nun ti cu a hau bakmi si. Na tein atu ka chim duh deuhmi cu saya pa nih va ti cun a tuah i kei zong ka tuah ve lai ti tu cu ka pom lo. Siama siangsiang hi a nunram zeidah a rawh tiah bia na hal lengmang hna. Zeiruangah cun nunram kong tam tuk ka chim. Kan kal timi singkar pawl nih ka nun kong an va chim tawn lai. Zeitindah an chimh hna ti cu ka hngal lo. Chimtumi cu thawng cu chimtu nun hi an kan zak lengmang. An kan zohnak zawn te kha cu van um ta rih sehlaw, ka siaram lomi ka chimtuhmi tu cu kan tuahmi vialte tuah dih u ti hi Laimi nih kan hmanmi hi ka siaram lo. Hi bak hi na tuah ve hau, hi bak hi na tuah ve hau ti na sei maw lebang cu, o cawi tiang in dok kan i cawn hna cu. O cawi tiang in dok o cawn piak tu kan duh tuk mi o cawi kan i cawn cu. Zumnak kong hin i cawng hlah, cawnnak a ngah lo. Mi zumhnak i cawn khawh a si lo. Mah nih ngeih bak vemi nun tu aupi Bawipa nih cohlan a si. Nihin ni tampi cu mi kan i cawng. Tlawmpal a van ti cun kan ningzak i hallelujah an kan auter kip ah kan au. Na nun ah a um len hangmi khi va au len hau lo. Na au leng in na nun a um lem lomi sinak nih Bawipa a lawmhter lai lo. Bawipa nih a lawmhter, a lawmh taktakmi nun cu chunglei midang nih an hngalh khawh lomi, nangmah nih na comi nun, Pathian sinah na nun tikah rai na thawimi tu kha Bawipa nih cohlan. I cawng hna hlah usih. Laimi kan i cawn ning hi a caan ahcun cawnpiaktu kan uarmi nun kan cawn tuk. An aw chuah tiang kan cawn.